Salam dostlar! Bu ýeri Müň çynar diýilýän Türkmenistanyň iň ajaýyp ýatdan çykmajak owadan ýerleriniň birisi. Ynha şunda ullakan, ullakan dostlar çynaryň bu taýda müň däl, müňdenem kän görnüşi bar. Ýöne bu taýynyň ady Müň çynarda, sebäbi bu ýerde gaty kän şeýle ullakan çynarlar bar. Ona golaý şeýle her tarabyna uly-uly şahalary gitýär we çynaryň üstüne çykyp arkaýyn ýöräp bolýar. Biz uly çynaryň üstünde. ýöräp barýas bolsa, bu taýy taýga, tundra, ýa bilen şoň ýalak daşary ýurduň tokaýlaryna meňzeýär. Gaty uly, gaty beýik agaçlar, beýikligi munuň elli-altmyş metre arkaýyn ýetýär we bu ýeri Nohurda, Müň çynar diýilýän ýer, örän üýtgeşik, örän ullakan we örän owadan ýer. Şu wagt bir çynaryň ortasyna mündüm we bu çynardan birnäçe çynarlar çykýar gapdallaryna. Dagyň arasy, howasy şeýle Akyp duran çeşme, aýdyp berýärler. Gaty arassa howa, tebigat, ekzotika. Iň gowy ýerleriň birisi naş daýysy. Ümmüň çynar bul Ýewropanyň tokaýlaryna, Rossiýanyň tokaýlaryna hatda ekzotikanyň zatlaryna gabat gelýän şeýle üýtgeşik owadan ýer we gaty uly-uly beýik agaçlar bar. Müň çynar diýilýär bu ta. Bu gün biz ýene Nohura gitdik. Nohuryň merkezinden geçip, dagyň içine tarap, Müň çynar diýilýän ýere tarap bu gün syýahat etdik. Müňçynar örän owadan, örän daş ýer. Emma baryp göreniňe degýän ýer. Bu ýere ýerli halk Nyýazymata ýa-da Müňçynar diýip aýtýar eken. Gözüme ynanamok dostlar, şu wagt Müňçynar diýilýän ýerden ýöräp barýan Türkmenistanyň şeýle owadan ajaýyp ýeri. Gaty beýik elli, altmyş, ýetmiş metrlik çynarlar bar we gaty, gaty kän. Müňdenem kän, ýöne ady Müňçynar eken, Nohurda ýerleşýär eken. Gaty gowy ýer. Bu ýere gelip ýetýänçäň Ýoluň ugrunda müňlerçe çynar görmek bolýar we bu ýerde düşläp dynç alan ýerimiz örän owadan, örän köp ýaşan çynarlaryň jümmüşi. Elbetde dost-ýarlarymyz bilen gelip düşleýäs, iýip-içýäs, nahar bişirýäs, dynç alýas we iň gyzykly ýerleriniň birisi, her kim taýynlap getiren iň gowy tagamlary bilen paýlaşýarlar we iýip baha berilýär. Bu gün biziň taýynlan selýotka balygymyz ählisinden tagamly boldy we hemme kimiň göwnüne ýarady. Elbetde selýotka takgaz balygy, bul. Kenar markasynyň balygy. Biz nirä syýahat etsek, ýanymyz bilen Kenar balygy alýas. Kenar balyk örän peýdaly we örän lezzetli. Başga nähili owadan ýerleri bilýän bolsaňyz, bize kommentariýada ýazyň. Geleris, o ýerinem göreris. Müňçynar, ýurdumyzyň örän owadan ýeri dostlar, şeýle tebigat Ýewropada mysal üçin ýa başga bir ýurtlarda bar diýseler, Men öz ýurdumyzda bar diýjek sebäbi biziň ýurdumyzyň şeýle owadan ýeri bar nadolsa arkamyzda görünýändir şeýle bir tokaýlyk ýaz wagty tomus wagty gelseň munuň aşagy diýä garaňkylyk diýä ýaňky kölegeden ýaňa şeýle owadan şeýle howasy oňat kölegelik salkyn dagyň jülgesinde müň çynar diýilýän ýer bu ýer syn nohur gelip gören bolsaňyz kommentarida belläň.